Аллаһ Тәгалә аның белән дә күрешергә, чорашырга тели. Бер кеше Аллаһ Тәгалә белән чорашуны мәкруһ күрә икән, аны теләми икән, Аллаһ Тәгалә дә аның белән күрешергә теләми. Гайшә анабыз, радыяллаһу анха, шушы сүзләргә әйтә, Йә Расуләллаһ, без бит беребез дә үлемне теләмибез. Һәм әйтә, саллаллаху алейхи вассалям, я Айша, бу моның турында түгел. Мусульман кеше үлер алдыннан мусульман кешегә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы күрсәтелә. Аллаһ Тәгалә аңа әзерләгән бүләкләре күрсәтелә һәм ул алда булган әйберләрдән башка бер нәрсәне дә күрми һәм Аллаһ Тәгалә белән очрашырга тели. Аллаһ Тәгалә белән очрашырга ашкына. Кайбер чакта без беләбез, мусульман кешеләр инде үлер алдыннан башка бер нәрсә турында да уйламыйлар, бары тик Аллаһ турында гына уйлыйлар. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи дәвамында әйтә, әгәр дә бер кеше үлсә, аңа үлер алдыннан Аллаһның ачуы, газабы, Аллаһның җәзасы күрсәтелә, һәм ул шушы аны алдында булган әйберләрдән куркып, Раббысы белән күрешергә теләми. Бу шуның турында. Җәмәгать, без сезнең белән һич шиксез, һич шиксез, һич шиксез барыбыз да Аллаһ Тәгалә белән күрешәбез, мухим булган ничек күрешәчәкбез. Әйткән Раббыбыз Аллаһ Бакара сурәсендә, Әузубиллаһи минәш шайтанир раҗим,

Җәмәгать, менә бу Аллаһ белән очрашу төрлечә була. Инде безгә барыбызга да билгеле, мәгълүм, без аны сезнең белән көн саен Аллаһ белән очрашабыз йоклаганда. Ягъни йоклаганда Аллаһ субхана ва тәгалә безнең җаннарыбызны үзе янына ала. Бер хадистә әйткән, бөтенегез беләсез ул хадисны, бигрәк тә дәрескә җөргәннәре әйткән, әгәр дә мусульман кеше намазда, сәҗдәдә җоклап китсә, Аллаһ Тәгалә шушы кеше белән фәрештәләр янында мактана. Карагыз, бу минем колым, аның җаны минем янында, аның тәне миңа тегендә гыйбадәт кыла. Ягъни хәдистән нәрсә аңлыйбыз? Тән җаннан аерылып китә. Һәм беләбез, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассаламның шушы җыклаган вакытта, җыклар алдыннан әзерлек итәдер ие. Ягъни ятыр алдыннан аерым дәгалар укыйдыр ие, аерым зикрләр кыладыр ие, аерым иттереп ул якка ятып, кыйбла янына борылып әзерләнәдер иде һәм догасында әйтәдер, "Эй Раббыз Аллаһ, эй Раббым Аллаһ, минем җанымны хөрмәт ит".

Җоклау үлемнең кардәшедер, һәм бу безгә җәмәгать бу дөньяда яшәгәндә барыбызга да Аллаһ Тәгалә бу дөньяда яшәгәндә безнең өчен ишарат иттереп калдырды. Ни өчен шулай әйтәбез? Чөнки җәннәттә җоклау булмый. Җоклау булмый, чөнки ул анда кирәк түгел. Җәннәттә үлем юк һәм җәннәттә җоклау да юк, бары тик бу дөньяда без җоклыйбыз һәм үләбез һәм җоклау безгә үлем турында, Аллаһ Тәгалә белән күрешү турында бер искә төшерүдер, ишарәттер. Инде аннан соң җәмаат бик мухим, бик мәшһүр очрашу була, барыбызның да, мусульман кешенең дә, мусульман булмаган кешенең дә, Аллаһка ышанган кешенең дә, Аллаһка ышанмаган кешенең дә, барысының да Аллаһ Тәгалә белән очрашу була. Пәйгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу әйткән, шушындый көн булыр, барыгыз да Аллаһ белән очрашырсыз һәм Аллаһ белән сөйләшерсез һәм сезнең арагызда беркем дә булмас, бернинди дә тәрҗемәче булмас, турыдан-туры Аллаһ белән сөйләшерсез һәм ул вакытта алга карасагыз ут булыр, артка карасагыз ут булыр, шушы көннән куркыгыз, шушы көнгә әзерләнегез, Ярты хөрмә белән булса да, ягъни ярты хөрмәне садака биреп булса да, шундый мәгънәдә әзерләнегез. Шушы куркыныч көннән әзерләнегез. Аллаһ Тәгалә белән очрашкан вакытта без үзебезнең изге эшләр белән сөеник, үзебезнең начар эшләрдән куркып, бу дөньядан куркып, шушы көнгә әзерләнергә кирәк. Ягъни Кыямәт көне. Һичшиксез без Аллаһ Тәгалә белән очрашачакбыз. Хәзер үзегезгә сорау бирик. Пауза басабыз да, бөтенебез үзебезгә сорау бирәбез. Мин, Фәрит, син әзерме ул көнгә? Син Аллаһ Тәгалә каршына баскан вакытта нәрсә сөйләрсең? Ул сиңа сораулар биргән вакытта Эй Фәрит, мин сиңа тәнне бирдем, акылны бирдем, иманны бирдем, мөмкинчелекләрне бирдем, бу дөньяны бирдем, син нәрсә эшләдең? Мин аңа нәрсә җавап бирермен? Мин аның әмерләренә буйсындыммы, буйсынмадыммы? Гыйсьян кылдыммы, исьян кылмадыммы? Ничек мин аңа җавап бирәчәкмен? Моның турында, әлбәттә, бу дөньяда уйлара кирәк. Һәм җәмәгать инде иң зур чырашу, иң зур бүләк чырашу бөтен кешегә насыйп булмый, ул җәннәт әхелләре җәннәткә кергәч, җәннәт нигъмәтләрен татыгач, кайберләренә, иң изгеләренә, Насыйп булыр, алар янына фәрештәләр килеп әйтерләр, Аллаһ сезне көтә, әйдәгез. Аллаһ Тәгалә сезне көтә. Һәм болар без бер сүзсез Аллаһ каршына җыелышып киләләр дә, һәм Аллаһ Тәгалә алардан сорый, Эй колларым, Сез миннән ризамы? Һәм болар әйтерләр, Я Раббым, Я Раббыбыз, Син безнең йөзләребезне яктырттың, Син безне җәһәннәмнән сакладың, Син безгә җәннәт нигъмәтләрен бирдең, ничек без разый булмыйбыз? Әлбәттә, без разыйбыз! Һәм Аллаһ Тәгалә әйтер, Алайса миннән сорагыз, нәрсә телисез? Нәрсә телибез? Шушы җәннәттә булган вакытта нәрсә тагын теләргә? Бөтен нәрсә бар, җәннәт. Һәм шушы мизгелдә бөтенесе, анда җыелган бөтен мусульманнар кемгә насыйп булды, бер авыздан әйтерләр, Я Раббым, сине күрәсе килә. Яни бу дөньяда без сезнең белән җәмаат Аллаһны күрмичә аңа гыйбадәт кылабыз, ләкин анда шушы изге кешеләргә Аллаһ белән очрашкан вакытта насыйп булырга мөмкин аның белән күреп сөйләшергә. Һәм шуны сорарлар да, һәм Аллаһ Тәгалә күренер, һәм алар әйтерләр: "Аллаһумма антас салама ва минкас салама, табаракта я зал җалали вал икрам". Барыбызга да Раббыбыз Аллаһ насыйп әйләсен шушы кешеләрдән булырга. Җәмәгать, Аллаһ белән очрашу һич шиксез була, ләкин кешеләр моңа төрлечә карыйлар. Бар шундый кешеләр, кем Аллаһ Тәгалә белән очрашырга

Бәлки мусульман булмаганнарны, христианнар да анда яшиләр. Шушы кешеләр өстенә бомба яудырып, шушы кешеләр белән ә, сугышып ята, балачага белән сугышып ята торган кешеләр турында. Беләбез, алар бит әйтәләр, без бөтен кешедән хәерлерәк, Бөтен кеше безгә хезмәт итәргә тиеш. Бу бала-чага булса да, алар шушындый террорист була торган кешеләр, безгә зыян китерә торган кешеләр. Без аларны үтерергә хаклыбыз. Шуның аркасында мөселманнарның, ягъни Газада тора торган, Имин кешеләр өстенә сугыш ачкан кешеләр турында Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтә? Әузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Кул я айюхаллазина хаду. Эй сез үзен яхуди дип әйтә торганнары.

Үзегезне башка кешеләрдән тыш бердәнбер Аллаһның дуслары дип табасыз икән, саныйсыз икән, Әгәр дә сез шулай үзләрегезне саныйсыз икән, фатаамманул маута ин кунтум садикин. Алайса үзегезгә үлемне теләгез, әгәр дә сез дөрес әйтәсез. Ягъни, әгәр дә чыннан да кеше әйтә икән, мин Аллаһның дусты, мин Аллаһның иң яраткан кеше, иң якын бәндәсе дисә, мин сайланган дип дип әйтсә, алайса теләсен Аллаһ белән очрашырга. Аллаһ Тәгалә чакыра. Әгәр дә сез үзегезне шулай саныйсыз икән, әйдәгез, үзегезгә үлемне теләгез. Телиләрме?

Аллаһ Тәгалә залимнәр турында бөтен нәрсәне белә. Залим, тиран, гаделсез кешеләр турында Аллаһ Тәгалә әйтә, мин бөтен нәрсәне беләм. Шуның өчен бу бүгенге җомгага туры китереп Аллаһ белән очрашуны һич теләмәсләр. Ягъни залимнар, болар да, башкалар да, Гитлер да, башкалар да, берсе дә Аллаһ Тәгалә белән очрашуны теләп тормадылар. Ни өчен? Чөнки

Әлбәттә, әлбәттә, без сезнең белән Аллаһ белән очрашырга телибез, безгә Аллаһ Тәгалә инструкция бирде. Аль-Кәһф сүрәсенең 110 аятта аятта әйтә: "Ва ман кана ярҗу лиқаа раббихи" Ә кем Аллаһ белән очрашырга тели, Кем Аллаһ белән очрашырга өметләнә, фәлиәмәл әмәлән салиха. Ул изге эшләр эшләсен. Изге нинди? Аллаһ Тәгалә үзе риза булган эшләр эшләсен. Вала юшрик биибадати раббихи ахада. Һәм Аллаһка гыйбадәт кылган вакытта бернинди дә ширк кылмасын, бернинди дә уртакларны арасына куймасын, ди Аллаһ Тәгалә. Бу безгә Аллаһ Тәгалә инструкция бирде. Эй, мусульманнар, әгәр дә сез телисез Аллаһ белән очрашырга, һичшиксез изге эшләр эшләгез. Һәм менә шушы изге эшләр арасында иң зурысы бәлки Без сезнең белән көненә биш мәртәбә Аллаһ каршына басабыз, биш мәртәбә Аллаһ Тәгалә белән очрашабыз, намаз укыйбыз. Менә бу намазыбыз, җәмәгать. Әгәр дә без аның сыйфатын зур булуын телибез икән, без аны Аллаһ белән чорашкан кебек, чорашу кебек карарга тиешбез. Әгәр дә, мәсәлән, сезне кемнедер, кемнедер президент чакырса үзенә кунакка, кил, сәгать 12-гә мин сине көтәчәкмен Кремльдә. Без шушы сәгать 12 вакытта, сәгать 12-дә без сезнең белән телефоннан берәрсе белән сөйләшәбезме? Берәр ни эшләребезне эшлибезме? Телевизор карыйбызмы? Ютубны карыйбызмы? Юк. Беркем дә карамый. Әгәр дә аны үзенә кунакка президент чакырса, беркем дә бер нәрсәгә дә башка игътибар итми. Аллаһ Тәгалә безне биш мәртәбә көнгә чакыра, килегез, очрашабыз. Килегез, күрешербез. Сораган әйберләрегез булса, килегез, сорагыз, бирермен. Менә бу чырашуны, җәмәгать, без сезнең белән ихтибар белән башкарырга тиешбез. Бу намазларыбызны ихтибар белән эшләсәк, иншалла, әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә, кыямәт көнендә Аллаһ Раббыбыз каршына баскан вакытта, җәмәгать, без сезнең белән җиңел суларбыз. Я Раббым! Г дөньяда да синең белән көненә биш мәртәбә күрештем, монда да насыйп булды. Я Раббым! Дөньяда синең өчен изге эшләр эшләдем, менә килдем, я Раббым! Иншалла, барыбызга да насыйп булсын, җәмәгать, менә шушы изге иттереп Раббыбыз Аллаһ каршына басарга насыйп булсын. Һәм, җәмәгать, Әлбәттә, менә без монда утырабыз, бер 200 кеше утырабыз, башка мәчетләрдә дә кардәшләребез бар, ләкин әгәр дә карасак, тәрәзәгә карасак, безнең янында тора торган кешеләргә карасак, меңнәгән, меңнәгән кешеләр Аллаһ белән очрашмыйлар, очрашу булуын да белмиләр. Аларга без ярдәм итәргә тиешбез, җәмәгать. Без аларга, әгәр дә күрсәтмәсәк, аңнатмасак, алар моңа әзерләнмиләр. Һич берничек тә. Өстебездә, барыбызның да өстебездә, җәмәгать, бу үзебезнең кардәшләребезгә, туганнарыбызга, якыннарыбызга җитештерергә Аллаһ белән очрашулар була. Һәм аның иң зурысы кыямәт көнендә, Аллаһта каршына баскан вакытта, син һәм ул булган вакытта, башка бер кем дә юк, сиңа сораулар биргән вакытта, син нәрсә җавап бирерсең? Син әзерме шушы очрашуга? Әгәр дә әзер икән, алда беренче җомганың алдында әйттек хәдис, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам, әгәр дә син әзер икән,